Emvin Cremona, Robert Caruana Dingli u Espiri Barte huma biss ftit mill-ismijiet kbar t'artisti Maltin li tħarġu fl-Iskola tal-Arti. Din l-iskola għadha tħarreġ il-lat sabiħ ta' studenti sal-lum il-ġurnata. fost l-oħrajn kors fuq il-figura umana, motiv li minkejja li ilu jiġi mistħarreġ xorta jibqa' jingħata nifs ġdid, din id-darba b'mezzi diġitali.
L-istudju tal-figura mill-figura mill-veru jidħol kważi f'kull kors li għandna fejn tidħol prattika. Kemm jidħol kemm preparazzjoni jew inkella tagħlim tad-disinn, drawing u painting. Jiġifieri bħala preparation u qisu bħala sfida, bħala challenge, parti mill-programmi, pittura, skultura, eċċetera. Imma wkoll jidħol bħala suġġett speċifiku, għandna żewġ korsijiet, tliet korsijiet din is-sena, żidna kors ieħor, fuq il-figura in se, ġifieri figure drawing, figure painting u għandna wkoll kors fuq creative approaches to figure drawing and painting. L-istudju tal-figure drawing in the nude ma kienx aċċettat. Ġifieri l-istudenti hawnhekk kienu kienu jagħmlu studju tal-figura umana imma jew minn plaster casts U dawn kienu jkunu plaster casts ehm, magħmulin fuq figuri Rumani jew Griegi jew Rinaxximentali jew inkella ta' studenti tal-iskola stess imma kienu jkunu fil-ġibs u l-istudenti kienu jikkupjaw daw il-figuri, jew nkella kienu jimmudellaw lil xulxin, ġifier l-istudenti stess ikunu modelli, dejjem bil-ħwejjeġ. Fit-tletinijiet, 36, 37, Kien hawn artist Malti kien jismu Josef Calleja li pprova jwaqqaf skola tan-nud. U fil-fatt waqfet din, kienet Old Min Street hawnhekk il-belt, eh, u ma eh, operat għal żmien qasir ħafna għax kienet qajmet kjas insomma, daw kien ikollhom mudella veru jew mudell bla ħwejjeġ. U mill-lider l-istorja tgħid li kien hemm xi nies kienu jmorru mhux biex ipenġu ma biex inemsu. U l-iskola insomma kellha tagħlaq ħeżrem għax kienet kważi se tqajjem se tqajjem skandlu. Ovvjament, żmiet inbidlu ehm, u bil-mod il-mod l-iskola ġewwa din l-iskola, l-iskola tal-arti, beda jkun hawn studju tan-nude bla ebda problemi. Ma fil-fatt hija pjuttost reċenti meta dan it-tip ta' studju beda jseħħ din l-iskola, qed nitkellmu dawn l-aħħar 20 sena, mhux Mhux, mhux iktar.
L-istudju tal-figura twassal tidħol kemm fil-pittura, kemm fl-inċiżjoni u anke fl-iskultura. Għax ikollok studenti fejn il-figura tkun is-suġġett favorit tagħhom u jkunu jistgħu eh, jelaboraw fuqha u joħorġu mm, affarijiet ta' immaġinazzjoni immaġinattivi, proġetti li jibbildjaw, jibnu fuq dak fuq il-figura nnifisha.
Propjament jien kont impinġi ehm, b'mod tradizzjonali biż-żejt, eh, ċarko, lapes, eċetera. Ehm, u daqs xi sen ilu deċidejt li nipprova eh, l-arti diġitali u ehm, dik il-ħaġa li m'għandekx eh, limitazzjoni fiżika Tħallik tibqa' tibqa' tesplora jisom postijiet ġodda li f'dinja fiżika ma tantx tista' tasal ċerti trufijiet.
L-iskola għandha arkivju rikk ħafna, ħafna ġifieri patrimonju enormi. Għax kull artist, kull student li eventwalment sar artist li tgħallem f'din l-iskola kien hawn l-użanza, ehm, anzi r-regola, li kienu jħallu xogħol hawnhekk. Jiġifieri hawnhekk għandna eluf ta' drawings, ta' skultura, ta' xogħlijiet li l-istudenti ħadmu jew hawnhekk waqt li kienu l-iskola. Jiġifieri matul is-snin, minn qatt erba' snin, minn qatt ta' sitta, minn qatt ta' ħafna iktar, minn qatt ta' snin twal, jiġi hawnhekk. U kienu jħallu xi xogħol dejjem. Jiġifieri għandna xogħol kważi ta' kull student li kien jiġi hawnhekk. Ix-xogħol li hawn warajja hawnhekk huma żewġ figuri ta' wieħed mill-aqwa studenti li kellha l-iskola. Guido Cali Corleo kien jismu. Fil-fatt kien jiġi mill-famuż, forsi ħafna nies jafuh, Ġużeppi Cali. Dan kien student brillanti, brillanti x-xogħlijiet li għandna tiegħu juru artist ta' livell kien għadu student, imma ta' kalibru ta' kalibru għoli ħafna. Ehm, u dan ovvjament kien ehm, ingħata l-scholarship ma jistudja Ruma, Ma mill-lider sa problema mal-professur Roman, kellu karattru naqra forsi b'saħħtu naqra diffiċli, u dawn mill-lider kellhom ħafna xi jgħidu bejnietu. Tant kellhom xi jgħidu li l-istudenti li marru wara, Maltin, bħal Willy Japa per eżempju, sabuha diffiċli ħafna li jirrelataw mal-professur Dan Carlo Siviero li kien jgħallem fl-akkademja. L-istudju tal-figura għadu importanti sal-lum. Ehm, u l-lum anki f'din l-iskola, la volja s-sillabu ovvjament, u l-mod kif nagħlmu tbiddel radikalment minn żmien eh, metu fetħet minn l-20 L-istudju tal-figura, in the new, dissa kif qed ngħidu, jew ħafna drabi, ehm, għadu ovvjament essenzjali eh, importanti ħafna fil-mod kif nagħmlu.